atu na tu zain chai ma lia va chu po ve ti boi khri mi nga ta na ki thla chu na ki ka cha te he abi po to pung pa pe khi chu thlo ro thing lung ta so dang na lwa na thla chu cha pi ke se ma le va chu kho le zong ti online nga ti a va nge po ve ti a pung na ma te khri po ve ti zong kha jing po ta tha po a ta thla chu bong hang ta song chu ke he se ze tlu khanga ta ma kha jing po ti hi amadu ta po ha tha po ta ro shu ko thlang ai pi tapu he na sing le ta bari ko ka do khazing po sing le ta long bia ka ri to a hallelujah hallelujah du to ka po na ming chu zung zo ta thang cha ta u ko se amen hallelujah hallelujah ka po na so ti le ka lu rong he pi chang bi ka po ka ta khơ rong ka tling rong chang be na vi thong long long a chang na cho ta sung pa na ve ti na ma na ti chang ko se amen hallelujah na so ti la kan be ti he ze ma chang pa kama tu hi ma du cha kan na ka le ma tain cha ka zong na ma re ye na zong ra na le na na ka tai na chai cho na ma pi po he la chang le ro po cho ta hallelujah pung so ti lu khra dang le lwa na ka mu ko na po cho ta ka bung mi so be ti zong khra dang na lwa na ka mu ko na po cho na me ka hu kho na po cho ta tu na le ta po na ma ta atha po a ta thare pa thang ka shing na le ta bia ri cho chang thang ko me lo ta po e na sing le ta tha po bong ka che ko pa se atu zai zai zong le ta na bia ma thlo pa tu na ma chang ko me lo ka shing re thi lunga bong tu na ma chang ko me na so chanu ka hring ne chang se thu nge tu be ti ong lai chang se ma la na po be ti hring ne thi lung be ti song he ne ki chung tu le ka cha panya ko se thre pa thang ka bi po na ma ka cha song he pi na ma du tu so na cho ta na sing le ta long bia ri ko mo ta ka bi po zu su mi ta tho ka chan ka po ka ka sing amen hallelujah

Kaa va kul thlu paw cang paw ti cang ah cu kaa zong mi ti ah tah kaa Barigo cem a laing paw sang palna a chia paw sang hro hlu palna thaizing ah na nunnak cu zei a lawh lai hman na hngal ṭung lo nang cu minmei a zammi bantuk atu te a hung um i a lo zomi bantuk pei na si ko cu Thaizing ah na nunnak cu zei a lawh lai hmanh na hngalh ṭung lo. Nang cu minmei a zammi bantuk atu te a hung um i a lo zomi bantuk pei na si ko cu. Bawipa a hnatlak ahcun ka nung lai i cucu khakha ka tuah lai.

Vawlei le a chung i a ummi thil vialte hi Bawipa ta an si. Vawlei le a chung i a ummi thil vialte hi Bawipa ta an si. Vawlei le a cung i a ummi minung vialte zong hi amah ta kan si dih. Vawlei le a cung i a ummi minung vialte zong hi amah ta kan si dih. A bia pathain po khazing po taka zong miti, chang ta tha thluchua bong hlang ma song pa kö se.

Ka Baibal chung le atu ti cem chung le ta ka va ri pohra ki cang seh. Ka Baibal chung le a hlulpi le jong so ka hring ne he ze tlua tama chu. Ze ze mai dang du le a chang na po ti khi ka Baibal chung le ta hlulpi kha jing bia tama ching. Ma chen ta tu zong ko ta min me atu ha va chuk ka cha ti a le ko po ban tu ti se mai mai se ka chang thang pe e ata. Mah pohra cu zeilek tun ta job chung zong cang si sam chung zong cang si a thlu pipi cer chung zong cang si isai a chung a ma ching po chu ze ma chang to chu thiam fung thaing to he paka cha ti ma ti hi thaing phe pa khu he paka na ti hi te po lang pia thla po dang du ha po se a chang e ta ma po long chu chang le wa ta tho

atu nule ta a ready chi ta chu kama zong ready na a ready cha chi me tel he sala ready pe ka tim khang na chu hi na atu za in chang khoi to ta e ma ti khat ta po cha ka ni chu zong zo thang te ka ta ka ri du po cha ka thi ti zong ta chong so aninga che ta ka tu ti ta o bai bacha zong ta ka sing na ma dang du me ta ka khazing chong so sing na ma dang du me chang ta bang pe a ka pa thloi li me thang pe je to

Happy pawha mi thangsa tum ko seh. Sungpa nih hem ah happy sungso thlang ko he pa seh. Mah po cu atu na le ti na hring cong po ti le ti hring cong ca ka ca ti na hring cong po long cang le atu le ta ama thang cha khơ po cho ti te le a bia shong shu ko po le sing le ta hring na thing lung bung ta na ma na cho na chung khe cho ka khua cho ka rang ka mul phing cho ti ti am he hu a ti me kong le ti lung thing de la ti po na na pumpi khoi pu le atu na na hring chong po hring le hi mai abi po ha thang cha le o cha be hama tu thing lung tu na tu thang cha thang happy khazing po chan long tia chang ati a chang po chung le chat ya he atu na le ta chong so hu mai ka tu ka ri po sha ta thawchuah bantuk mai sing na cuitu po kan mi pi a liam po long ti a ziam po long ti ka chang pi atu na sing na ma pi chang se chung po tu le ta long bia to ka ri song cha ma po ra chu chong so he ze ning ta mai hu po po he ze ning ta ma ka the ya ze khat ma ka the ya ze le ta ma ka the ya ta po hu mai ta thing khö pin na khö pi a chang na chu tu ze khat ma ts po na chang ka chang

sung khiti ya ta athu le wa tana esen po thik ka du ve ka ta athing khe be pi ze khatama ka thia ze ning tama ka thia ze le ta ka tha ta po he athing khe pi ka na khe po jong chang be achang na na chu to tu na khazing so ti le athi sainga ti atlang chia po be ti ma ati a chang po be ti so ti le ka chang tu chu na thaw bantuk meinmei te cu a cui cu po hring na let ka thin a pu ka thing khurru na hep chana zungzo zungzo a ti ama kha ti ka hring na po cha thing khur po ka chang happy ka ung na po zong a fiang po ka chang happy ma tlu a te khazing po ta du po le sungloi tu po ka chang pibi po min thang cha tung ke se ka khwam ve ti na tho ma chi chia le atu na alu le ti na dong hing ming tam na tho chi chia le na dong hing na chang na ming tam na nge chi chia le ma atu na ti na dong hei chia hru po dang lo na kong ma chang se su so na kong ma tang tling lo na kong ma a ze kong le to so ti le hu lu lo na kong le na lung ri thu le ye ka khwa mu be ti na lung ri thu le ma kha chu chang chu ti mai mai a cha kho tho ban tu mai mai pang pa hlau cha u po chang chu ti a chang kho zung zo zung zo wa ti kha sing po kha ung na po na thlu ro sing na cha ma khang a chang me cha kho ma tu le khi long zung zo thang me lo Hebrew cakua chung le tika hu po chu de ma ta kalain tika bu po sa lu che ta alu le hi a cho to ung na ming he za sa sa sing bi e ta ko ko zu du he sa la ko ko nu chai zong kha zan hu thang e ta a cho to ung na a rang po rang ung bi e ta a chang na chu tu ma le khiz ve ko lung chong te ta ung sa ko po chu de ma chang to chu anu a cho to rang ta ta le ma na ve rang cho bya ung to kha fiang ti ya ta

ma bu ti a cha ting pa tua po atu cho chang se zung zo cho a cha pling po sing tu le hi long bia ri la ama thang chan le le chong long na tu ti hin na chain ti le na mu na ko na sing na na tho jang to mang khang ko me lo to po tu zain chain ne ta song ko chu du ko he bi po mi thang cha tung ko se

bong le lang pu se lo to tu atu nu ka sing le sa sing le hi ka thing lung le ta chang se ka sing le le ta chang ka chung ka ma mi mo pe sa du na tu he a hu po chang chung zo thang ku he pe se ta pu he atu chai zong le ta atha po ta song ka du he atu nu ti ka sing na sung loi tu po le hi ka tlu so po a ung so mo ta po zong pe se

mah ti ka lung ka sing kang cha ka min cha ka mein thlu chi chi te ka ch hlu to chi te ka sang le hi ka ch kha kha ke kang ko liang thlu mi cha ma ba le chu ka lung ka sing ko ka ka u sain phe la tlang sang no ko va va lu la khe khe khe la ka mo le va baing lo ka ta ka mo lai ma tun ka a lai bang thang ning ngang mane pata a ka ch ta thlu tu cha ki a pa thlu tu cha ka ka ma ka khel va baing lo to ma cha ka nu ting tu da ma ran na zong cha ka va nu chu ani ma cha va baing ka ze kha ta ka tua ta ka

ma ka ka ri du pa chang po cha to mai le khu u zong lung tlain be ka zong ta ma le ki ka tsu sa tsu khu po ka chang ma ning te ki ka zing po te ki ka shing na ka za pa chang cho a chang ning ti ma ning ti khwa ka za ro khu po sang kya chang po cha a ma ning te ki ka thi zong ta ka za ka zing du min ne thang na ka vai rang ka ke thang ta po sang ki long long ka za ro khu ze ka to khu to pong be ma long ti ki ka ra ung vel ka ra be ta mai la 2022 ma chang ma lang he ka vat long zui phe

Methe te po mai be be chang be ten ka mi ke methe kong ane na po ke ka do time te ka mo ing time ba ke ava ma zu ve na atu anu do la ing time ke ma to khang ke chang kari do po ma jong ka at se ku po ka chang pe ke ta ma ning ti khwa kar po o atu le hi ma methe ke se to na se ka so ti le to jong hna ka jing du na hu mai ma ta po pu ke ka thing lung le ran na pen ung ve ke

oma te long long than ka ke a pa pathu zong ta ning ke mai ta o ka ul po du to ti ka pali ka palang khu po zong he pe o khazing po na chana le na du long mi chang ka ta to ka thlo pi pi cha ka so ti na zong chu ku ka dwe na chu ku khu khu mene ka ke le sa ka zong sa khu khu mene cha ma po ka thlo pi khwa ka te ta atu na le hi ma le ka shing ne he zat sa thang to na sala abi po na rang ka she po he Ka paling le pu thlu tua. Ka chung khi zong le ta ka so ti le zong kha zing du nan hna sabala. Ka khua mil chai zong ta chang se. Ka ing chung khu ko ka nơi chai zong ta chang se. Ka tua pua chong to ni. Abi po ka shing ne na pu zuan ning na chong ta na ma du na chang ko se ta po kha zing po le ta ka. Ka ri duapaw caze ma cang. Kamah cu thin a thlaing kho thai vi thung ka luat i ta. Atu na hring na maing an hu a sung lu za kha ka tong pum hi bi paw ta pacong pa. Nan na cu tong balang bacai cu ka tu nu le te a tong paw kamah ka hring na he te te te ka zing paw ta capi paw cang. Atu nu na hring ah sunglawi tu hi. Ma po cu atu nu le ta khazing po cho tu na hre nga ding na hre le po. Atu nu le ta na hring na khapang pa ban tu hra ta chu thlang to sle na sia hi pa ung ma. Atu nu le chu thlang to la ka so ti khazing du nan him haim ta na sia hi pa ung su ma. Na u na na khwam na rang cho ta ka thla chang na thla chang na po atu nu le ti hia zo thlang na ta ma na sia hi ma.

khua le rang nu phing chain zong ta cang se sanu sapo u le nu nu lapo chain ong ta ka ka ka no le ve ti atu nu na thlomong na shing na khatho ban tu sha tu sai thiam phung kho bang tu sha khung zong ta ange pat su le po cho ta tu nu le ta na mit su kha thlu ve tu me slow chain na nu atu nu na mit su thakon te thlu ve wa ta thlme lo Sanu sapaw cai zong ta a thlu ve wa ta khazing sing le ta a bung me lo he hu ke me lo ka khu ko teng song he khazing po sing le te hi tu na le ta ka khu ko ku ko song he atu na le tu na thlo ka sing na liang po chang sala atu na le ka nge pa che pe ka lunga ting tlang ma atha po ter ko me he pasalo

Thlarau lang zongah ta na so ti na na pu na pase na chung khin na un ve ti chang se ma lang zongah hi lungsia hi na ung le ti ta tu na shing chai me pipo ti le ka tua ka ta na ding he ka jing po thlarau bong a song ho ti a ta tua ta le ta ngo le ti a ta she thlang me ko he pasalo

sam chung le ti ka mu po cho bia in chung le ta thloa chang na thong ta se ram lak le ta sak ta so ti se ta bi po ming tang chang ko se ma bia khe thu tu po chang atu na le ta ma le ti na ma na me thlu thlu na thong le ma le ti na ma ti na khup nai na hung ro chai na pi na thong khe chu na tu po te hi ka si cheng pu ka khwa sung le

ma chang na cho tu chu atu na let im ning tu pu he a sung lo tu pu chang ngai so pu lang sung a ta kha tu don ta khazing pu sung pa na ka lang sana pu chu pu ta du ding nung ma ti ka nung ti pai na ning ka chu khu na pu jong ti atu na le ta na pa se a sang tle lo na khaming a ta ung li me khlo du chai na hu ti le ta du me lo ka ma zong ka chang tu tu

a ing po asia hian bo khiring pa phuin ti ka ka cha tho jong pa chang te jang ka noi ti ban to hu ban to sha ki jong na ka par po chang te te ka ma kha jong ka chung li me po khma kha chang ta ka ama ka ka chung le ka chu ka bia ka chain ko pe ri ka se chau ka lung kha mong mong nong te ki kan thu he pa ka ma ki kaung tlang pe ung kan hing ba te ki a ba dang ve su jung lang nei ko hlain te pa chain pa chain ka bia a ri po ha cha thain be ma le po ma blam blam ne ka ma khale rang ka she

A ci hring he cim ni a i khum ni khampi tam hang khampi tam hang thla va tho kana atu na chang cho ka ma ka mu po ka mang thai lo na po kha ka mu ti tana alunga sa chang po kha kama ka chang o ko bu ti lung so ti atama ni ti na pa ching ru po bo ti kha za change pa thlu thlang na sala ka chu tua pa kholo jong ta ka change pa bo ti khana ota atu na le ta ma po sha khi kama ban tu sha ti na chang so ta Rido po cha u le nal zong chang si kong ve so zong te jinga cha phuing po zong chang se na ei mati cha ma ta pa bang mati cha ma bong bang mati cha ma to pa bang a cha ta to khoi le po ta ma ne e ka to khoi po ka ta khoi po ti le ta ma lung khong ne le sia hian du le unga ta na thamong le ta na ma le lo zong chang se a cha he tu le lo na u no na ve so na chung khi ro chang na ke ka na kwam na le lo zong ka chang na thlo to po ka ti chang le nu bai ta a fiang le mai ta abi po no tla ti a sing na abi po le ta alla po chang po ti chang so ma ti le ki ma tu na le ta ka ma ban tu sha ta nge pa sa sa le he pe atu nu nu chang ka thu po ti le hi na su lang thu ti ya te le na thamong le ta ka sing na ze tu a chu tu po ti he

Car ra paw caw a lu ka hring chung le ka tlong ri me he pi ta ta car ra chu. Kha jing paw ka ta ka tlong ve ta cheu khi paw tu chu ka tong ka ko tu chu lu ta han na chapi ka cha te the ta zai zong ka ri ko ka ri thang na ka hring na ta ta cheu khu be tluang lo long ha ka tu pa cha. A nge nge ti ta le wa chu kha jing paw ti ma shu paw cha mang paw la nga ma shu chu. An nu cu ka tuk he tu a cang cu sang sang tu cu a bipo cu tuk he tu hra ta pa vain tu a cang he a tu cu na ama ta ramhrin laka ka hruai din hun ti pong a a ka hruai ta cu ramhrin laka bo ter din hun ti pong a ra ka kam bantuk i a hmam mi lam ah a ka hruai ta cu thazang tha kha a ka pe ta cu A thuk bikmi muinak horkuang cung kal hman ning le bawipa zei hman ka ṭi lai lo zeicahtiah na ṭhianṭhuan le na tambo nih kan ha ka ngam ter ta khazing po ka tu khetu te hi na ama te hi rang shing lang a ma shui tu zong chang ka rang shing le a ma bu su tu zong ma chang chu ka tu khetu te o ma rang shing lang a ma shui tu zong ama chang ka a ma bu su na po rang shing zong ama thu thil a cang chu bi po ming thang chang ko se ding hung ti pong langa ma shu tu zong ama chang ka atu na le ta ka din hun ti pong zong he ama thu thu a chang chu bi po ming thang chang ko se atu na le ta ama cho ka na ti zu ka du po a de po lang lang chang le ya ta amhang po lang lang ama shu ti le chu o ma lang kha a chain chain ti chu chö sang a ke po zong chang ning u chang ka chu a chung po zong chang ning u nga ka khing le sö a ung na po zong a ung a chang na chu tu ma le khi ama te si sa ama dur po kha chang ma le chu ma ka si kho na po chu te chu tho sang ama pi tu song ama le lo a chang cho bi po mi thang sa tung ko se ma po chu sang cha chu ta fiang to ka na ma kha chu te a thu chai po mu na ho kwang chu ze ha po lang ha lang ru le mai ta si na sa le ka nwa nga nge je to na thian chu na tam po ka na ba ama ta po ung khu thang na cho ta na ma ta thong ka nuang ngi to atu na le ta kan zong he ha na tong to cha a chain chain te chu ka du le po lang ha rang ro chang na song ka phathang a chang na tu tu ka tu khe tu khazing po ti hi ama ung khu zong zo thang ama a thiam thu atam bo kan ngongang a chang shading po cho ta be pi po chang pa chang ka ta sam isaiah song de sang thong le ti ta po cho je khatama mataka ta po ti chang chu isaiah song de sang thong le ti ama te po cho

ma ca ma kha ze na co taka tong to ma chung le ta ashing po kha zing ama ung khu na le lang shu na a chong na hmua ka ka nil ta sung pa na ka pi ko ta a sung pa na lang na po cho te khi ma kha ma sain po a chang ta pu ka mong hloi hloi ding jang bu pi pu a chang de nia zong kha thong ing chung pha le a ta kha zing po ta a chai ama a bu chai na rong le ama mi mhe hu na rong le ta chang de thong chung tai pa a chang na na chu tu chian de thong chung tai pha le a ta ma ka ung sa ko a ung sa khu tu ka jing po ze zong vi te anu alu le chung lang po ve te ma ti a chang jong so ve cha a tua khu tu ze na cho tu ke sian de ko le mu le ko le ti a pa mai khu tu no hu tu a chang na po kha ma le ti a shine tu ka te mu cha ka tho khu mu cha ta ti a za ra po de nia ka tho khu mu cha ta ti a za ra po ve ti shin le ta sian de mu ko zong le noa nu tu ka ma ka chang hi chang to to mo ka nu tu kha zing shing po ka chang to bo ka denia a shing na shing ka ma bu chai po mya po shing na shing ke alang te te ga khang sa do na cho ta bi po sian de chang po to chang bi po mi thang chang ko se thre pa thai po ta fiang na ma bi ko se san dang le me sak le abe na ku shing na zong ka me phu phalo a ki khazing po ta khang khuma akhang khu tu thang he so ze na cho to me phu khang he me phu chung tain cha phas a phas cha a sign khang na na he ta me phu ta ha na pi na le khiang ma cha bi po ta sign ka be he hallelujah hallelujah hallelujah bi po ming thang cha to ung ko se ze na cho te me phu chung bel ti le no nu tu kha sing pua chang kho ka sing na nu tu ka ama chang kho ma ti ka chang po ko ka sing na ha na ka tong po he so so ka abi po ta ma sung pa na lang san ta mang bru na cho a chang kho ma chang na cho ta chu abi po tu he sung pa na ka pi khona ka tong po jong he abi po na sung pa na alang na chang ti chang chu

kan sing kha da khom se mi sa chu ze thu khang ta ma sung lo na a sung loi to tla ze ning ta mai bong lo ke pe se ka ri du po cho na chang na ta a chu chu sang jong ta po lo kha lo na chang na ta chu tha jong ta lung dia ta tho jang dia ung kha lo

ka chang na am se mi sa po chang ka na sa sing ke am tua tua mi hui to ka na sa sing le ta thing long ko chang na ha cha ma thi chong po le am pi chong chang ka am thi na po le am pi na po le am kai sa na po to ka fiang to po ka be pi po chang hi ta po e atu na chang le ta khazing po thore po ta fiang na ma pi thang ko se ma chang na cho to chu atu na na sing le hi a za hai lang ti ka hring na cho ze ning te mai pa ko ko kho pi ka nge chu jong tu pa ko ko kho pi ka du tu po chang jong te khi na to ein po to to mu kho kho pi nu thlo ko to te ta chep sen nu thlo phlo song ka ung kho mai pi a atu chung chong thang se atu ti za la kha na thu kari shwe ve wa a ba pu tu atu ti za la kha na thu a atu ho cho ka bu jong phu ba cha ka chwe ro chwe ki chia balang mani thu long jong chia balang ni phe za ka chia zening te hmai ta khacha ke atu di za atu na na hring na po ka let na tua ding kha tua ze na cho tu na tho na phlo kho si chong so ka hring na chui po ma ching po khana bla tha ko na tho chua ban to cha abu po a chit tu na rong ta de ko atu na tang yin na la chang ri pa ka me le ka do ko pa acha na ka ri ka thang chu ko pa chang ina ma cho tu chu me za ka chia ta khlo atu na ti ve tua me lo atu na le pi me lo

ta hring khalo atu na ti le ta chung kha tling ti a ta ke khu na chai khazing da chong na chai khachang shu na chai thang chir na rang si shu na chai le le tu dung e shu na chai na nu bo ti atu na chai cho sung le na pung bo ka na thlo cho me sa cho ha thung chu ta ta chia hring khalo na hring na na ke chung le ung bako abu po ke chung le ang po a chang kho abu po ta ze tu khang ta ma chu ta po ka ama ching ta ko tho ban tu ra ta chwa swa po chang a tu atu zai ne mai ta ing phalo zong ata khazing po no tla chu ama sing nang to ka hring na phakho po chang hi

ze na cho ta na cho ze lu te po bil pi hi kama te te sang ke ka va khang ve wa a po thlo na chang be ka jing po sung pan cho tu ta ka jing po ta hia ten cho chang ka po khi zem ta ta avadang lo ta ya chu ran khi she ka cha ka se ta po cha ka thing lung ka ra amazon ta ar thang zen na tapo chang te la kha zong be chang asia hian ne kha line to sha ama tia rapo cha ma he khazing po to lang pa pa ong po chang ma rang she khuna po to po kha arapwa se che po chang ma ti khi kama zong khi ka choi pa thang sha po chang khazing po to sia po chang thanga kata ange nge ti te lo chu ma rang le ti no hi ti ti a chang po man khi sai ing cho

takhe ta po chu zeni tu mai tanga mane abi po to ting po ta amazon ta ma he kama cha pa sa to she ting na ki ke na ka pa sa to chang le ta ma lang hi ka jing po ta rang she po chu ta pa chang thang ta ta kare ta ma arapo ban tu ti sha ki ka jing po ta ning du ka bia zong in khe han na zong in khe na Aze khi je ta mua phur na zong in khur bak sha api bak sha khazing po zong te ki atatok de ki khazing po zong te rain chen ne a ung khu ta te ka mun po zong ha thru pi pong khazing sing long de ki ka na bo zong hi long bia ka ri chu po ha thru pi pi a ung sha ta ka ka ri du po chu je ma chang ta chang tu ma a ko e na po ti kha ka ri du po cha chang je ma to tu ma kha

Mah paw cu kaan na ceu zong hi midang cai midang ka ka unu hring le zong le cang se ka so ti hring le zong le cang se phing cho a cang po bia ing lang zong a taka na pu le zong khazar so rai na a pung pi na po he cang se ma tain chu ka pase le zong a pung pi po ing chung ku rai si sain te na a pi na po he so ti le zong chain che chu a de thang pa lu a pi na po ha po le ki

Ka so ti le zong he atu na let a cain papi lo ka nu pazu lo ka po pazu lo a cha te ne te hi hming chua chang thau pu cain ra ka ria thi tu na ma ti si ma cha ka to ta po ta ta sha sing ke pi khe ti zong thang chai na pe be po chang chu na long bu thang chi na napi zong kha ka po si shu li me pa se ung shu li me pa se je zong ke cha shu si shu si na vo ka dang lo rong tai sang khi khi rong tai ta si shu khul khul chai ma pa te ya ka si shu khul ning ta chu thla chang na lang zong chang po a chu sha sing he pa se ai ne hi ka na tle dong mong tu he chi na nu tor to ka chi si seng ta po ma po zong ta chang si shu thai po chang po ti chang chu si shu thai na ti he aming he pa se je ma cang na ti abu po ti tho at ma ta atla po chang po ti chang chun nu thlomong le ta si shu khu khu lu song wa ta ga lang song a chain khu po ba kha chang chang chu si shu khu ning ka hu ning ti ti hi sung la no ti ta atu na chai am pi po ti he hang khu azong shang khu mu he pasal o ta po ti he song ka chu du he ulano le khazing po hat sa to shing shang tang kana na ma la kama song he hu hu ka charong chang bu chu ka chong rong chang bu chu ka tling rong chang bu chu amadu tu son so ta atu na ti le ta shing na chai ama pi po chang chung ti le ta na khazing bia shong shu na ti le amhe kong le ta thlachang shu ya ta shing na pung pi ti thang chu na shu shu nu le chang cho dang na ma pi ka ka ki ka chalia kho ka ki ka phi kho ka phe ka si kho ya pa cho pi na ka ri ma bu ti khazing po chana rong tia chang atu na le ko le ka ne le na thamong le taka zong min ti taka ki ka chalia khua ta ama ka khang khoi pum pa kita akhang khoi pi abi pon hnatla chu akhang khoi kholo zong ka ung mai khang pi ka va chuak khoi to mai ta ki chalia khoi kholo zong ka ung mai khang he pi ma dang ka atu na chai ame pi po ti le hi

tua le she le tong le nge pa salo ti pi le cho chang tu a zong thang ku mu he pa salo atu nu le ta ka nu alu le to chung le tang po ve ti am lu tu khazing po a chang alu le chung le tang po minung ve ti am lu tu zong khazing po a chang ma chang na cho tu chu ka shing ne chung le ti no lu tu chang ta shing ne ju tu po a ju tu po ti kha de ko tu ne vi am lu tu tu na chong ta am dong pa te po he a chang hi

Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Sungpa na ve ti bi po ta che ke se. Na zong mi ti thlero thing lung ta se dang na lon na kha ta bi po ta che cha pi ke he se.